Rĩu kamatimũ rĩ, nĩ ndĩrakena nĩ ũrĩa ndĩrathiĩ na mbere ngĩrutaga thimo ici cia gĩkũyũ. Ngwĩhoka nĩ iragũteithia. Na njuĩrĩ ĩno wenje ũtige gũikara ta kĩmaramari. Na ndindaga ngĩmwĩra enje. No wega no njuĩrĩ ndĩngĩgirĩrĩria ndĩrute thimo. Thimo ĩno ya gĩkũyũ yugaga mwendi ũũru nĩ awonaga-rĩ, ĩyo nayo yugaga atĩa? Kaĩ kũrĩ andũ mendete ũũru? Thimo ĩyo ĩkoragwo ĩkiuga atĩrĩrĩ. Ĩyo guka ka matimũ o na niĩ no hote kũmũcokeria nĩ hũthũ. Hehehe, nĩ woiga. O na wee Mumo, angĩkorwo ĩyo ndũmĩũĩ-rĩ, wĩ na ũrimũ. Ĩ kaĩ wanjĩrĩri kwaria atĩa? Thimo ĩyo no nginyagia ĩkorwo ĩroiga atĩrĩrĩ, Kĩrĩa ũretha nĩkĩo wonaga. Ũngĩetha ũũru, ona ũũru, na angĩkorwo ũretha wega-rĩ, ũgũcamania na wega. Hau nĩ ndamenya ka matimũ. Hau nĩ ndona nĩ ũratuĩka mũrutwo mwega. O ũguo woiga, noguo ndigũcokera. Nayo ĩno ĩngĩ yugaga mwendia ũthaka ndacayaga-rĩ, ĩkoragwo ĩkiuga atĩa? Ona ĩyo ndũĩ na nĩ inyuĩ mũtindaga caruni. Nawe ta geria gũtaũra ĩyo mumo. Ndimũ ĩyo ngwĩciria niĩ ĩroiga atĩrĩrĩ, ũngĩenda ũthaka, ndwagĩrĩirwo nĩ kũnegena ũgĩetha ũthaka ũcio. No nginyagia wĩtĩkĩre kũrĩhĩra thogora wa ũthaka ũcio ũrenda. kana tiguo guka. Onawe nĩ ndona nĩ ũreciria rĩu. Gũtirĩ ũndũ mwega ũtarĩ thogora waguo, kwoguo ĩtĩkĩra kũrĩhĩra thogora. Angĩkorwo nĩ ũrenda ũthaka, rĩhĩra thogora wa ũthaka. Ĩno ĩngĩ nayo ĩroiga, Mwendia nĩ agũraga. Mũndũ no akĩendie na ningĩ acoke akĩgũre kana gũthiaga atĩa? Thimo ĩyo ĩroiga atĩrĩrĩ. Kana nĩ kwendia wendirie, kana nĩ kũgũra ũgũrire, ciothe nĩ thũgũrĩ, na ciothe nĩ mbiathara. Hena ĩno nayo yugaga atĩrĩrĩ, mwĩgerekanio wateire kĩũra matina. Ĩno nayo ĩkoragwo ĩkiuga atĩa? Ĩno nayo nĩ yaiguĩka ta ĩna ũritũ wa mwanya. Ndimũ ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ, ndũkaneke ũndũ tondũ nĩ wona mũndũ ũngĩ nĩ areka. O mũndũ o mũndũ nĩ arĩ mũtũrĩre wake, na o mũndũ nĩ arĩ kĩrathimo gĩake, na o mũndũ nĩ arĩ mĩbango na mĩtaratara ya mũtũrĩre wake. Na ti wega kwĩgerekania na mũndũ tondũ nĩ wona mũndũ ahana ũũ kana ũrĩa ũngĩ, nawe wĩgerekanie nake, na ndũramenya areka ũndũ nĩ ũndũ wa kĩ. Ota kũgerekania kwĩgerekania na mũndũ na mũtũũrĩre waku ũharagane ũũru mũno. Ĩno nayo ĩroiga atĩ mwĩgerero wa ngoro ndũkinyaga, no wa Ngai ũkinyaga rĩ. Ĩno nayo ĩratwĩra atĩa? Ĩ- ĩyo ona ndaigua nani ta ingĩcokia tondũ ngwĩciria ĩroiga atĩrĩrĩ nĩ Ngai mbere maũndũ-inĩ mothe. Mumo nĩ akĩgeria kũmĩtaarĩria-ĩ, no ndanatarĩria wega. Ndimũ ĩyo ĩratwĩra atĩrĩrĩ, no tũkorũo thĩinĩ wa mũtũũrĩre twĩ na mĩbango mĩingĩ mũno na meharĩrĩria maingĩ ma mũtũũrĩre. Na o na twĩ na meharĩrĩria maingĩ kana twĩ na mĩbango mĩingĩ ya mũtũũrĩre-rĩ, no wega kũririkana atĩ nĩ kũrĩ Ngai, na Ngai nĩwe ũtũmaga maũndũ mahanĩke na makinyanĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. nĩ tondũ we no ũbange gũgũthiũka na ũrĩa no wendo wa Ngai nĩguo ũkinyanagĩra na nĩguo ũhanĩkaga. Nĩ ĩno ĩngĩ nayo yugaga atĩrĩrĩ, atĩ mwĩgitio ti guoya. Hau nĩ ma nĩ tondũ ndũngĩkĩona ũgwati ũgĩũka ũweterere, no nginyagia ũũrĩre ũgwati. weherere harĩ ũgwati ũrĩ, na tiguo guka. Hau Mumo atarĩria ta mũndũ ũreciria, nĩ tondũ ũngĩmenya handũ hena ũgwati, kana wone ũgwati ũgĩũka, ndũngĩweterera. Na ona ũngĩweterera rĩ, nĩ ũgũkorwo wĩharĩrĩirie ũkĩmenyaga nĩ harĩ ũgwati ũroka, na nĩ ũkũmenya ũrĩa ũkwĩgita. ũgwati ũcio ũngĩgũkinyĩra. Thimo ĩno nayo yugaga atĩ mwendwo ndarĩ ngarari rĩ, nĩ kuga mũndũ endwo ndacokaga gũkararia kana thimo ĩno ĩroiga atĩa guka ka matimũ. Nawe wakĩanjia kũrehe cia wendo na gũkũ nĩ kĩrathi tũkĩrĩ. Na we mumo wĩ mũgiti mũno, nĩ ũrabatarania ũkorũo wĩ na mĩtugo mĩega. Nĩ ndahoya ũrekeri guka. Ndimũ ĩno ĩratũbundithia atĩrĩrĩ, mũndũ wendetwo hatirĩ ũndũ angiuga ũkarario kana age kũheo. Kĩrĩa gĩothe erirĩria nĩ aheagwo tondũ nĩ endetwo. Nĩkĩo haha ĩgakĩrwo mwendwo ndarĩ ngarari. Ĩ to nĩakĩendetwo? Na akĩamenya nĩendetwo-rĩ, kĩrĩa gĩothe angĩenda nĩaheagwo. Mwendwo ndarĩ ngarari. Kuga atĩ mũndũ wendetwo kĩrĩa gĩothe angĩtia kana ende nĩaheagwo hatarĩ. Kũimwo kana gũkarario nĩ tondũ nĩ mũndũ mwende. Nengĩ ĩ haha ndĩronire ĩrauga atĩrĩrĩ, mwenjani mĩkũri ndoĩ ũngĩ. Kwenjwo mĩkũri nĩ toguo wenjetwo kana nĩ atĩa? We ndigithia nyarari reke guka anjĩre ĩyo. Na nĩ mũracogothana mũno inyuĩ. Thimo ĩno ĩratwĩra atĩrĩrĩ, ũngĩthiĩ kwenjwo Wenjwo mĩkũri. Mũndũ ũcio ndauma na mwenjere ũngĩ mwega angĩhotire gũkwenja arega gũkwenja. Nĩ tondũ hau nĩho akinyĩtie ũgĩ wake wa kwenja. Nĩ kuga atĩ mũndũ ũtoĩ gwĩka ũndũ na erwo awĩke ekũwĩka ũrĩa aũĩ na hatirĩ ũndũ ũngĩ mwega makĩria angĩwĩka tiga ũrĩa oĩ. Hena ĩngĩ haha ĩroiga atĩrĩrĩ, mwere mwega ũmenyagwo na ngetho. Ĩno nayo ĩroiga atĩa guka Kamatimũ? Mwere nĩ ũyũ ũrugaga ũcũrũ kana nĩ ũrĩkũ? E, thimo ĩno nayo ĩratwĩra atĩrĩrĩ, ũngĩhanda mwere mũgũnda ũtarĩ ũragethwo ndũngĩmenya kana nĩ mwere mwega. kana nĩ mũũru, tondũ magetha-rĩ, nĩmo makoiga atĩ mwere ũcio warĩ mwega. No ta harĩa tugaga atĩrĩrĩ, atĩ mũtĩ ũmenyekaga na matunda maguo. Guka ka matimũ, hena thimo ĩno nayo yugaga atĩrĩrĩ, mwetereri arĩaga ya mũgwato. Ndũĩ ĩno ĩretwo ya mũgwato? ĩyo gũkanga nĩ yaritũha. Thimo ĩyo-rĩ, ĩkoragwo ĩkiuga atĩrĩrĩ, mũndũ wĩna wetereri na gĩkindĩrio nĩacamanagia kana nĩakinyagĩrwo nĩ maũndũ marĩa mega. Tondũ ona angĩkorwo nĩ irio ikũrugagwo, wage kũgĩa na gĩkindĩrio na wetereri, irio icio no ũi- no ũrĩe irĩ njĩthĩ itarĩ hĩu wega no mũndũ wĩna gĩkindĩrio na wetereri arĩrĩa irio ina cama irio njega irio hĩu kũrĩ mũndũ ũrĩa ũtauma na wetereri koguo wetereri nĩ ũtũmaga mũndũ agĩe na maũndũ makinyanĩrĩte wega. Ĩno nayo yugaga atĩ mwĩcarĩria ndarĩ karogatuhu. Karo, karogatuhu nĩ gatũ gũka. Onokorwo ndiũĩ mũno karo no anga kĩndũ ta icembe. Icembe nĩrĩo karo, no guka nĩ egũgĩtwĩra. Ĩ hau mumo nĩ ũroneka ta ũreciria. Mahinda mau ma tene macembe matanoka, Mũgĩkũyũ aarĩmaga na kĩndũ gĩetagwo mũro. Na mũro ũngĩakorirwo wĩ mũtuhu, ndũngĩhota kũrĩma wega. Kwoguo ona angĩkorwo nĩ kwenja ũkwenjaga waru, mũro mũtuhu ndũngĩhota kwenja wega. Kwoguo ũngĩenda kwenja waru mũgũnda no nginyagia ũhũthĩre karo gatarĩ gatuhu. Karo ndauga ũndũ ũmwe na mũro, no nginyagia wethe mũro ũrĩa mũgĩ ũrĩa ũkũhota kwenja. nĩgetha enje waru iria ũrenda kwenja. Na ona mũtũrĩre-inĩ no nginyagia ũhũthĩre ũgĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa ũreka maũndũ na nĩ ũrenda ũkorwo na ũhotani thĩiniĩ wa mũtũrĩre. No nginyagia ũhũthĩre ũgĩ mũingĩ. Ndũngĩikara o ũguo ta mũndũ mũkĩgu. Hũthĩra ũgĩ nĩgetha ũgĩe na ũhotani.